Nk'oku mwena mwanyesiga mbashomere oburagwa obwahandiikirwe omugyenzi, naanye naaza kububashomera. Mumpurikize n'obwegyendeserezi. Enju n'ebishaayi bishatu eby'aharuguru nibizaaguma biri omu bushoboorozi bw'omukyara wangye naankunda. Eitaka eririmu faamu niriza kuba rirya rya muhara wangye Mercy. Kandi eitaka ery'orutookye niryo erya Penulo. Obu nibwo buragwa obwahandiikirwe omugyenzi, Tibukwikirizibwa kubaho owaabuhindura, mureke omugyenzi ahumure n'obusingye.

Baamugambira, Ni kyenyine ekimwitsire. Tinkumanya gye, kwonka abaasize kupiipapiipamu na n'akasenyiga kakye. Reero omu biro bikye biti Muha atafiire. Haine kuba hariho ekindi kintu, omutwe, senyiga. Ebyo nibyo tubaasize kumanya kandi baahabwire Madam Joan kukora kutsya kuziika. Eki. Nkaanahurira maama naagira ngu nankunda naaza kufeerwa ebintu bye byona. Onaamitsisa ekinwa kyawe, otagaruka na kukigamba. Mbaire niimanya ngu ni munywani wangye. Naabaasa ata kunshereka ebi byona? Omu mazima naabaasa ata kunsherekyerera ati? Kuriiba atafa? Ebi byona nantaraabimanye? Nankunda omu bantu boona. Ekirikumanyisa haine ebindi ebi ansherekire. Haza nabyo nyine kubimanya. Aba kunu, nankunda.

Naahunda, nk'oku oriire shi? Kyarimpa, hati n'amagara masya. Eego, n'amagara masya g'obugiiga, byona ebi tutwire nitwetenga. Charib, Ebyo nogamba ki? Munywani wangye reka kwetwara nk'owahairwe byona ebi twarabiremu. Tutwire nitwete nk'eitaka ryingi ririkumara ry'okuhingamu. Nankunda, na ninkushaba obuyambi bukye. N'enki Charib? Eitaka ory'omu buragwa, eitaka eri mutwire mwine. N'obu oraabe otaine arikubihandiikwaho, nyowe tiinyine nshonga nakyo. Mbwenu noogyezaho kugamba ki? Riryeheraine n'omusiru gwangye. Nankunda. Naiwe kiteekateekeho, oine eitaka ryingi kandi oine abaishiki bonka. Nikyo ki eki waaba nooyenda kungambira? Naanyizire kukureebaho nka munywani wangye. Kare gyenda, nituza kureebana obundi. Ninza kukiteekateekaho. Ka ngire ngu tiwaanyingya. Naakugira ngu gyenda! Za! Mercy! Mercy!

Tata, ohuriire eitaka ryona omugyenzi eri atsigiire eka ye? Omugyenzi buzima aba ari omukozi w'amaani. Teekateeka eitaka ryona eri atsigiire abaana be, ngu bari abishiki. Mugizire terekyera kuguma noogamba aha bintu by'omugyenzi. Waagira ngu enki? Tinaakuhurira. Kwonka taata, ku araafe nooza kuntsigira ki? Nindeeba eri eifa eri tirikubaasa kummara. Namisa ekinwa kyawe! Nzamu ebi waaba nookora. Naaba omugyenzi ninga naaba kugira ngu naakubuuza eki orantsigira. Weesigye. Oreebeke kugira ngu nyoko tiyaamanya ekya kirya. Munywani wangye wantsiga nyeena aha.

Mwana wangye gye akabirye yaawe.

Omwana omukuru eibara rye Alice. Kapere, kapere. Mazima munywani warahuka kugyenda nankunda wamutsigira oha? Nikireebeka wanywa ekirikumara. Garuka omuka ohuumureho orabugarukye hantaahi. Oriya tinkuza kurugaho erizooba n'ebiro byona ebikweyongyerayo. Nyine kuguma nindeeba eka ya munywani wangye omu butabo bw'obwengye. Kapari, torikwetenga kuguma aha? Eki ninkikorera munywani wangye wenka. Nkaba nyine omunywani omwe, nimukunda ahuriire, nayaba afiire nimukunda. Maama, ogwo omushaija ogu naakora ki aha? Noomanya ngu yaareeta itaata naafa shi tayaariirwa? Nyowe eki ninkikurira munywani wangye wenka.

Yaba aizire kushaasha naitwe? Maama, abashaija abo tibakushaasha. Naize kureeba hariho eby'okurya n'amaarwa akanywa akaryo. Mercy, Kapare noomumanya gye ota? Maama, Ni Kapare omusinzi, omushaija w'omusiru. Nashusha nka koojo kataine by'omu maisho nka. Mercy, Mercy, obundi ogyezeho okwate gye Kapare n'ekitiinisa.

Maama, ninza kutoroka aha. Waagira ota enki? Kutoroka aha? Mwebesa, ija ohurire mutaahi waawe ebi ariyo naagamba. Maama, taata ebi mwihemu mutamweta. Haabaho ki? Mutaano waawe ariyo nagyezaho naaza kutoroka omu ka egi agyende omu ndiijo. Yakweshongora ahabwaki arikwenda Mube kuza? mwebuurize. Ni nshonga ki erikwenda kukutorera sebo? Gamba naitwe turi abazaire baawe. Itama ryaba ki ku oguma orikwatirire kuruga nimpika? Maama, nk'oku butariho, tandika kwishana. Mary! Itema notandika rityo kukushaasha? Mwebesa. Haza akaba yangambiire enshonga egyo kwonka niinye ntaragitwire nk'eky'amaani. Yakugambira waguma okihunamiire? Mwebesa. Itema notashemereire kuba ari ahansi y'omushana otwine kumutwara omu nshozi. Haza ono nayetagamu okutambira kukye? Mwebesa. Ohikire yayenda enkare ekiri omu nju? Nomanyisa ya nkare y'embwa? Egyo yenyine egyo niyo eyinkumanyisa. Maama.

Egyo enkari nkagitotoora nkagironda emyaka makumi abiri enyima neeza kukuyamba egyo emikyeeno yoona gikutambire. Mase! Mase! Endagaano eshemereire kuba ziri aha, na n'endagaano ezi eziitaka eryateine na Kyarimpa ziri ahi?

Mama nenki warekyebeire omu buveera omu? Mama na tata mukarya ntarikwatamu kandi tinkaringurizamu shana obuuze masa. Kandi kuri tata yaba ariho one okumubuuza ahakuba nobu nabaire narebire nakyeberamu. Masa, Penelope ebiyaruga kugamba n'amazima? Maama naanye nkamureeba aine empapura kwonka tinaazeetegyereize. Mercy, gyenda onyetere kapare egyo eshaaha. Maama, noomanyisa ki? Omusinzi waaki? Maama, naaba ningira ohuumuremu ku oramara okibeeremu gye.

Munywani wangye yahuumukye kwonka naaba hainemu sente tirikumanya oba zikiriho kandeebe. Munywani wangye okantsigira n'eziki? Munywani wangye okantsigira n'eziki? Kwenda ka nooziita? Nzikozesa eki? Ningira esitware nankunda ampemu akasente k'okugura amaarwa. Oh! Kwonka endagara eshobora kuba ekaiha, ba- ba- baba bambingiise omuhoro. Baagarukayo ati, Nibantematema. Ningira nzitwarire mukama w'ebaara agire eki yanteera omu nsi eka yangye ngu ariije kuramuza na nankuru. Yes.

Ningira ati Mayozi anoorema. Reka ture, reka ndeebeho. Kurinda omusiga oti kurinda omurambo. Ogwo omukazi noomanya ngu ashemereire kuba agwire eiraro. Eh, Nyowe reka tugire eki twamukorera. Reka tugire eki twamukorera tuze owa LC. Obu waakuzayo tihaine eki bakubaasa kumukorera nibamuhurikiza munonga. Tushemereire kuhababa. Tushemereire kuhababa.